Gudde Moien, ech sinn den Yves Hoffmann vun Hënsdref vum Betrib Sonnebierg. An der Zäit wou mir nach ënnen am Duerf gewunnt hunn, do ware mir an den achtzeger an nonzeger Joren nach en traditionelle Mëllechveibetrib. Dunn uschléissend sinn dunn Päerd mat bäikomm. 2007 si mer ausgesidelt, eraus aus dem Duerf, aus deem Grond, well mer keng Ausbaimöglichkeete méi haten. An dunn hu mer am Prinzip richteg ugefaangen opzewuessen. Dat heescht, mir hunn deemools mat de Spargelen ugefaangen, mir hunn en neie Päerdstall opgeriicht, en Lammekoustall. Fir mech ass wichteg, dass de Betrib op villen Produktiounen baséiert, Sou wann s de eng Kéier eng Produktioun hues, déi eng Kéier ee Joer net grad esou gutt ausfält, dann hues de nach ëmmer déi aner Produktioun, déi dech e bëssen oprecht erhalen. Mir sinn e Familljebetrib, do schaffe meng Schwéiereltere mat dran, mäi Mann an ech. Ech bekëmmere mech do haaptsächlech ëm de Volet vun de Päerd. Leit komme bei eis a si stellen hir Päerd bei eis a Pensioun. Dat heescht, mir këmmeren eis ëm d'Wuelbefanne vun hiren Déieren. De Betrib ass bekannt a Punkto Uebst an Geméisproduktioun, haaptsächlech de Spargel an och d'Äerdbier. D'Spargelsaison fänkt wiederbedingt un, deemno wéi wat d'Wieder am Fréijoer méi waarm ass, wat mer éischer kënnen ufänken. Ophale maache mer ëmmer, fir den hei am Land ass dat den nationale Feierdag. Dat ass an Däitschland bekannt als Johannistrieb an dat ass am Prinzip de Stéchdatum vun der Spargel wou s de solls ophalen. D'Spargel déi wiisst just no der Temperatur haaptsächlech, dat heescht wa mer e bësse méi waarmt Wieder hunn, wat se méi wiisst. Wa mer elo wéi bei wéi elo momentan erëm e bësse méi eng Kalfront hunn, da bremst d'Produktioun erëm. An trotzdem musse alleguerten d'Parzelle pro Dag ofgoen. Du kanns net soen eng Spargel léisse stoen, well. Also wann d'Wiederbedingungen optimal sinn, erwiisst eng Spargel 7 Zentimeter den Dag. Déi Hëtzt kënne mer haaptsächlech doduerch erzilen, datt mer esou méi nees schwaarze Plastik dropleien. Deen ass an enger Kéier ass dee geduecht fir datt mer d'Buedemtemperatur méi séier kënnen an d'Luucht kënnen drécken. An déi aner Manéier ass et, datt mer dee wäisse Spargel och wäiss behalen. Et ass esou, wann de Spargel ufänkt Sonneliicht ze kréien, dann gëtt e gring. An dass och dat wat d'Differenz tëscht dem wäiss an dem gringe Spargel herno ausmécht. Wann se fäerdeg gestach sinn, da ginn se bei eis an d'kaalt Waasser geluecht an dann an de Frigo. Dono ginn se op eng grouss Maschinn geluecht, déi se da sortéiert de Kaliberen no. Dono, no der Sortéierung, sinn d'Spargelen natierlech propper. Se ginn agepak fir d'Provençale a Bündele mat eisem Pabeier. A se ginn dann esou wéi se dann do sinn an d'Geschäfter. Planzen déi kréie mer aus Däitschland vun engem Planz, also deen haaptsächlech Planzen ubaut, bei Trebour ass deen, voilà, an deen liwwert eis d'Spargelsplanzen. Et ass fir mech immens flott, datt mer esou breet opgestallt sinn, well een an vill eenzel Beräicher kann.